Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Ýene bir täze AutoCAD wideomyzy hemmäňizi hoş gördük. Geçenki wideoda aýtşym ýaly, bu wideoda-da siz bilen mysallar işläris, dogry çyzgylar çyzarys siziň bilen birlikde. Geçen wideoda-da görkezişim ýaly, şu Towşanyň gulagy ýalak bolup duran şu ätiýaçlyk çaý ýa-da islendik bir zat bolup biler. Şuny süzülen çydars ätiýaçlyk çaý mkdýan şu ýerden dişleň girýän ýerleri we çarhyň oturýan ýeri şu ýerde görkezilişi ýaly ätiýaçlyk çaýdyr diýip pikir etýän. Şu çyzgyň süzülen biletde çydars Otekedi geçmeden öňürti men şeýleräk bir süzülenem. Gürrüňdeşlik temasynda diýin. Ilki bilen sizden soraýyn, men şu ýerde nämeler çyzyp, çyzyp bilerin? Çyzgyny çyzmak üçin, şu çyzgyny men emele getirmek üçin meň yzygiderlikli dowam etjek, meň yzarlajak algoritmam näme bolup biler? Ilki bilen men şu ýerdäki dört durşugy çykarmak isleýän. Soň şu ýerdäki circle-y, soňundan soň şu ýerdäki dişleri çykaryp bilen çarhyň oturýan ýerini. Ondan soň şu kiçiräk circle-lary, e, bu islendik ýagdaýda çyzylyp bilner. Ýöne şu çyzylsa has gowy bolar, çünki şular ýaly bir ýagdaý bar. Şu nokatdan men şu ýerden seredişime görä, dikligine şu çyzgy bilen Şu ýatyk çyzgy bilen şu merkez nokadynyň arasynda berilmändir. Biz ony nireden alyp bileris? Meselem, şu ýere 35 berlipdir. We şu R12 bolmagyna görä, şu ýerde. Şu ýerde R12 boljak bolsa, şu ýerde-de R12-dir we şu ýerde-de R12-dir. Şeýlem? Hawa, şeýle. Ilki bilen men şu ýerden bir sany merkez nokadyny bileýin. L enter diýdim. Şeýleräk. Näçe bolsun? Keseligine segsen iki berlipdir şu ýerden. Segsen iki, şu tarapa-da on iki, şu tarapa-da on iki boljak bolsa, näçe bolar? Fisi on iki diýýär. Bir minut şu. Ha, dogry. Şul. Bu içkinki. Fisi on iki eken, radius alty bolýar. On iki, on iki, segsen iki näçe bolar? Ýigrimi dört, ýüz. Alty bolaýamy? Hawa, ýüz alty bolýar. Geldim. Men otekede. E, şeýlelik şu tarapa men e, ýüz bir minut orta moduma açaýyn. Şu ýerden men e, ýüz altylyk bir sany laýyn çyzdym. Bir minut. Şu ýere geldim. Iki tarapyndan hem men şu çyzgyny çykarmaly. Şu tarapa men şu aşaky çyzgyny çyzdym diýip göz öňüne getirdim. Aslynda merkez çyzgysy diýip çyzdym-da. Zyýan ýok. Ýokaryk tarap 35, goş 12, 47lik bir sany çyzgy. Meselem, şu tarapa 47lik Şu tarapa da 47 lik merkezden hem etjäm bir 47 lik e, çyzgy çyzmak isleýän. Geldim. Näçe? Otuz bäş, on iki, hawa, kyrk ýedi. Ýokaryk tarap kyrk ýedi git. Soň şunam edip bileris. Şu ýerden gel tamamla. Enter basdym, täzeden ýene enter basdym. Şu midpoint bilen şu midpointi birleşdir. Merkezinden geçýändigine görä. Men şuny edip bilen. Geldim, şulary M enter bilen birazjyk Şu tarapa süýşürmek isleýän. Awtomat täzeden ýapdym. Geldim men şuny delete basyp bozdum. Meselem şu merkez nokadymyz şu ýerde görşüňiz ýaly biz aşakdan çyt başladyk. Aslynda merkez çyzgysynyň başlamadyk şu çyzgyda. E, aslynda hökman hem däl. E, şu ýerde görýän bolsaňyz bir sany Şu circle ýa-da şu daşky circle-y ilki çyzalyň. Muňa näme diýipdir? Re elli üç diýipdir. Bir minut geldim. Circle diýdim. Şu nokatdan şu nokada gelýän ýagdaýymda elli üçdügini men şeýle-de bilýän. Gelip men tere enter enter diýen ýagdaýymda Şu ýerden, şu ýerden we şu ýerden çyzdym. Delete basdym. Ýene geldim center circle çyzmak isleýän täzeden şu töweregi çykarmak isleýän. E, bu maňa näçe berlipdir? Şu ýerden seretdim. Fisi 82. Fisi 82 bolsa radius hem 41 bolar. 41 enter diýdim. Ýene circle-ym bar şu ýerde. Biraz ýakynlaşdym. Radiusy elli üçlük bolan şu daşky çyzgym bar meň. Ha dogry, radiusy elli üç, bu o başky. Şu ýerde fisi altmyş dört bolan. Täzeden enter diýdim. Geldim, altmyş dört boljak bolsa ýarysy otuz iki bolar. Otuz iki diýdim. Ýa dilki şeräk bolsun. Ýa-da hökmanam däl. Dowam edeliň. Geldim, soň nämelem ba, elli üç ýazdym. Şu ýerden içki çyzgy ba, elli bäşlik. Geldim, ýene enter diýdim, elli bäş böl ikä ýigrimi ýedi ýarym bolar. Ýigrimi ýedi ýarym diýdim. Täk şeýleräk. Indi maňa näme berlipdir? Şu ýerdäki çyzgylam, has dogrusy, şu iki sany çyzgy, şu daşky çyzgymdan şu aşaky çyzgyma dikine düşýän bir sany meň çorkylym, dörtburçlygym bar. Geldim, otekede. Şu ýerden şu çyzygy men extend etmek isleýän. Enter diýdim. Ya da x diýdim, enter diýdim. Şu çyzygyny uzat, şu çyzygyny uzat, şuňa çenli. Geldim Offset OF Enter diýdim. Näçelikdi? Ýedi di. Olam ýarysy üç ýarym bolar. Bir minut. Üç ýarym. Enter diýdim. Şu tarapa git. Şu tarapa git. Geldim. Şuny delete basyp bozdum. Indi maňa näme gerek? Bir minut. Tere enter enter diýdim. Şu uçlaryny trimledim.

Şu nokat saýla. Näçe santyny isleýän? Iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki santy gerek. Şuradan men on iki enter diýdim. Ve şu ýerde de şu ýere de düşýär. Hawa, dogry. Indi men gelip näme edip bilýän? Şu çyzgyny men Bir minut. Nireleri baglanyar. Ha, aralar pozulýan eken. Tere enter enter diýip şu gyralaryny trimlap çykýan. Şunu saýladyň. Şunu şunu. Enter dedim. Geldim şu iki linýama deletelap bozdum. Tak, indi men şu ýerdäki dişlem hem dişlem çykdy. Daşky circle şu ýerde. Görşüňiz ýaly, näme üçindir bir ýetmeýän bir zat bar ýalymy ýa-da ýok. Şu ýerdäki re on iki lik menfi ýylytlanma şolaň edil merkezinde-de, şu ýerde fisi on iki bolan iki sany circle-ym bar. Geldim. F enter, re enter diýdim. Bir minut. Re on iki, on iki enter diýdim. Şu ýere geldim. Enter diýdim. Şu ýere geldim. Enter diýdim. Näme üçindir ýalňyş ýazan ýanym ýok dogry eken. Geldim täzeden se enter diýdim. Şu e, arkymy, filtimi tutdum we şuň merkezi bilen bir-biri bilen e, bir merkezli. Geldim şu ýerik e, näçe bolar? E, 6 bolar. Ýene geldim enter diýdim we şu nokatdan tutubam alty enter diýdim. Tak, meň indi aşaky çyzgym taýýar. Bir minut. Hawa, taýýar. Indi men näme etmek isleýän? Men şulardan e, ikisenem çyzyp oturmak deregine birini çyzmak isleýän. E, men näme deýin? Şuny çyzaýyn, şu çyzgyny. E, ondan soň Şu tarapada altmyş gradus arasy şulaň altmyş graduslyk şu togsan graduslyk dik geçýän X ugruna görä hersi otuzlygyna görä bir biriniň marasy altmyş. Men şu ýerden gelip näme etmek isleýän? Me bilmeli zadym şul şu nokadyň şu merkezden uzaklygy näçe? Şu ýerde şu merkezden geçýän şu Circle-yň islendik bir nokadynyň men radiusyny bilýänmi? Bilýän. Fis kyrk bir. Şeýlemi? Kyrk bir. Soňundan soň islendik bir nokady. Şu nokadam bolup biler, şu nokadam bolup biler. Şu çyzgynyň islendik bir nokady merkeze deň uzaklykdadygyna görä, şu nokat hem Uzaklygy kyrk bir, kyrk bir, soň ýigrimi dört, ýigrimi uzaklygyndaky bir sany şu togsandan hem otuzda aýyrandygymyza görä şu ýerden geçýän çyzgymyzyň şu ýatyk çyzgymyzyň nol derejedigini bilýäs, dikine-de togsandygyny bilýäs we togsandan hem otuzy aýyran ýagdaýymyzda altmyş graduslyk şu ugurda men Näçe bolar? Kyrk bir, kyrk dört, segsen bäş. Milimetrlik bir sany çyzgy çyzmak isleýän. Täze seretdim. Geldim AutoCAD-e. Bir sany line diýdim. Şu merkezden tut. Şu tarapa çekdim. Meselem, gelip men şu ýerden polarym açyp bilen. Näçelik bolmak isleýän? Otuz, altmyşlyk bolmak isleýän. Şeýleräk geldim. Otuz. Şu ugurda-da geldim, geldim. Altmyş. Altmyş saýladym we näçe bolmak isleýän? Segsen bäş bolmak isleýän. Segsen bäş, enter diýdim. Enter basam ýapdym. Indi men şu ýerik gelip e, şu daşky circle we içki circle şu ýerden men çyzyp bilýän. Geldim. Daşky circle näçe? E, R13 berlipdir şu ýerde. Geldim. C enter diýdim. Şu merkeze 13 enter diýdim. Soň ýene täzeden içki çyzgyny bilesim gelýär. 1 minut, 1 minut. Ha dogry. On iki berlipdir olam. Şu e, alty sany çyzgynyň şu ýerde gören bolsaňyz alty fi on iki diýýär. Şu çyzgydan e, şu circle-dan alty sanysy bardygyny we fisiniň hem on ikidigini görkezýär. Şularyň hem e, hemmesiniňki deňdigini aňlatýar. Şu ýerde berlipdir azury. E, men näçe e, radiusy alty bolar geldim. Ýene enter diýip şu ýerden alty enter diýdim. Indi geldim men şuny şu ýerden geçýän bir sany circle e, çyzgy çyzmaly meselem. E, dikine geçýän şuňa. Men o çyzgyny çyzyp oturmak deregine şu çyzgyny ýokary hem aşak tarap e, offsetlän ýagdaýymda şol netijäni alýan. OF enter diýdim. Men şu ýerdäki şu nokada degýän, hatda ol şu e, çyzga tangent görnüşde degip dowam bolup gidýän görnüşde maňa çyzgylar gerek. E, men näme edip bilýän? E, bir minut. Şu daşky e, circle-myň men radiusy ba esasy gerek. Meselem 13 diýipdir. E, radiusy 13 bolandygyna görä 13 hawa. Geldim. E, 13 enter diýdim. Şu gene al 13 ýokary, 13 aşak offsetle. Geldim. Şu degip degmeýänini men görmek isleýän. Degen ýaly. Ya da men şunu e, x enter deyip yine enter deyip şunu şeýleräk extend etdim. Ätiýaçdan enter basyp ýapdym. Geldim men şu çyzgyny Yok, bir minut. Gelnim häzirlikçe delete basyp bozdum aslynda ýene birini çyzmalydykda ony täzeden çyzgy çyzyp täzeden geçireris. Tere enter enter diýdim. Şu iki bölegi men trimledim. Soň enter'e basdym. Şulary delete'ledim. Geldim. Men näme etmek isleýän? Le enter diýdim. Şu nokatdan şu nokada Jemi uzaklygymyz näçedi? Segsen bäşdi. Segsen bäşdenem ýigrimini aýyr. Şurada segsen bäş, ýigrimi aýyr altmyş bäş, şolar altmyş bäş enter diýdim. Ýene enter diýdim. Şu ýerde maňa gerekmejek bir sany şu ýaý bar. Şu bölegini aýyrdym. Enter diýdim. C enter diýdim täzeden we şu ýerik altylyk bir sany circle çyzdym. Geldim delete'e basyp bozdum. Indi meň etmeli zadym şu. Maňa mirrorlamak gerek. Şu ýerden bir minut. Mirror diýdim. Şulaň barysyny tutup saýladym. Enter diýdim. Şu nokatdan mirrorla. Erase source, source object diýä men no diýdim. Tak indi Men şu ýerden tere enter enter diýip şul aralygy trimledim. Soň enter bir minut. F enter enter 12 enter diýgem şu grany şeýleräk filtledim. Ýene enter diýdim we şu tarap hem şon ýaly filtledim. Soň ýene e, F enter enter diýdim, 22 enter diýdim we Şu iki çyzygyň arasynda ýermkilik bir filo tapdym. Tak, indi galan zat barmy? Bir seredeliň. Edil şu ýerden görşüme görä, hiç hili bir galan zat ýok. Şu çyzgymyzam şuň bilen tamamlandy. Bir minut. Men enter diýdim. Şeýleräk getirip goýdum. Şeýleräk dostlar, ýene bir sany siz bilen mysal işläp bileris. Gowy, nädesem, ünsüňizi çekip biljek, gyzyklyrak bolup biljek tehniki çyzgylary internetden gözleýän. Eger tapan ýagdaýymda ýene bir mysal wideosy siz bilen düşüreris, göreris. Şu günlükçe şeýleräk. Hemmäňize hoş sag boluň diýýän. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk.